Tuzaan ah ningani zaan zongah tu bantukin Rungtlang au thawngin ar kan zohmi unau nan zapi tein Rungtlang au thawng in kan in dawn hna timi ti kha pakhatnak ah van chim ka duh i tuzaan zongah hin ram le miphun caah tlangauna kan rak tuah ṭhan lai i a kan zohmi vialte si hna seh uh, nan umnak cio in khan share zong in ra kan bawm u lai zong ra kan bawm u cu lawng hmanh silo in khan uh, ngaihchia chawva zong in thlacamnak zong in na kan bawm ding in kan i sawm hna tuzani kan tuahmi hi kan ram le miphun caah rian kan ṭuanmi hi kan ti khawh tawk cio te in khan uh, rak i tel kho cio ding in khan van sawm kan duh hna Atuzaan i aa aa interview kan van tuah ding te bia kan i ruah ding kan pa hi Reverend Zo Bawi a si lai i atuzaan i an hruaitu ding hna host cu keimah Zingzing ka rak si lai timi te kha pakhatnak ah van chim ka duh i atu cu aa kan pa Reverend Zo Bawi kha zaangfahnak tein aa nangmah na kong na lam kha fiang deuh tein kan theih khawh nakhnga na min siseh acun hak uh, laitlang lei na rak umnak acun atu US in na umnak na riantuannak sisen na chungkhar kong kha tlawm te in nangma ni atha na tining te in nangma kong kha theiternak na van kan to piak nak lai kan in nol
kai lom uh, tuzan he rungtang karup ne atu bantuk te e uh, laitlang le riantuan nak kong he pe tlai e biasim horel khon nak san than nang ka pek cha hin nan chung a kai lawm tuk tiah rianṭuantu vialte an hna cungah thim ka vun duh cun lamhlai online a rak kan fommi nu le pa u le nau vawlei cung kan u kan nau kan miphun hawi simi vialte hna zong tu zan bantuk te in interview tuah khawhnak an ka ngeih hi an ka dawt caah le an ka upat caah upatnak an ka pek mi phun te zong si ve tiah ka ruah i keimah mi pumpa sinak lei zong i kai lawm tuk ti kha vun sim ka duh

mah hihi Kawlram ah ka riantuannak si cu kawl cun America ah bawipa thong te i ka rak ra i hi Florida Jacksonville Chin Baptist Church ah hin atu hi kum hlei li kum hlei li chung senior pastor ka tuan piak hna ti ka chim ka duh ka in chungkhar hi ka fa le paruk an si i pakhat hi New Zealand ah kan fapa hi Malaysia kan thitak le a dawtmi an nu le a fapa te pahnih kha New Zealand ah tu hi an um a tangmi vialte kha ka hin America Florida Jacksonville ah hin an um cun tute fate palheli ka ngei ti kha vun chim ka duh nan cungah kai lawm tuk Tlamtling taktak in na mah na sining kong te kha na van kan chim piak i a sia kan i lawm tuk. Sia nangmah zong hi kan hmuh lengmang ko ve. CBC USA khualtlawnnak ti maw maw bia nih chimmi kha kan za oi ah mah sia pa hi cu a holh hrimhrim in ka mah ta ko ka ti. Na aw cawi hrimhrim in kan sia ka rak in theih tuk i, ah, kan bu zong kan Khrihfabu zong ah na rak ra bal rua kan ti ko. Eh, keimah nih khin cun kan zin hni tuk, keimah cun na ka thei lai lo na kan ti. Keimah nih khan cu ka rak in zin hni tuk ko timi te kha a ka hen a van dolh chap ka duh ve. Ah, tlamtling ten a van chim du hnuah atu cu, ah, uh, bia tlawmpal te kha bihaunak lei ah khan ka van kal ko lai maw uh, ralkap nih hin uh, hramhram in akan puknak le mipi akan nonnak hi kum som sri tluk asi cang cu chung i arak changmi le ram chungah rian arak tuanmi na si tikah kawlram sinah cun tampi na theih lawng si loin nangmah zong nih kawlram chung nun cu na rak te cangmi asi atu ramdang ramtha kan phak tikah kawlram nun kha zeitindah na hmuh na rak tonmi chungin na ruahnak te kha tlawmpal te na kan hrawm kho ve lai maw siseh kai lo tu bantuk e kawlram e kan kan harsatnak tlawmpal te hun sim khona chan tha ka hmuh cu kai lawm tuk kawlram a

iman pek ding le zelo vialte hna zong chambau ngangai in kan rak nung ko cun kawl lakah taintanak kan lakah kan rak cawl cang ve kan rak um tikah hin kan si fa tuk i kan si fak tuk caah khin kan lungre a ra thei tuk zetindah hi sifannak cho hi kan luat khawh lai timi te hna hi khua hi ka ra ruat ngai Hakha CCC e e ka tuan e thongthum an kan pek lio hi ma lio ah USA dollar then ma ne ka bun tuak le ma lio ah dollar fang kule fang nga arak si thla khat ah ni sawm thum a ngeimi chungah rian kan ṭuanmi ni kul hlei hrawng a si i mah chungah ve dollar fang le fanga kan ngahmi khan khan atu USA kan rak phan tikah ka vun tuak tikah khan a ve kha ke vawlei cungah a sifahmi mi dir hmun ah kan rat dirmi he kan rat dir hrimhrim ding a si ti kha ka ruat cucaah MTH program in a Philippines ka kal ah khan liberating Myanmar theology timi kha Dalik theology analysis tuah i theology zong ka rak ṭial i mah lio ahcun cu theology ka ṭialmi zong cu Kawlram he luatnak Kawlram kan si kan fahtertu he system a si caah he system he thlen bak a hau ti kha ka thesis chung zong ah hin ka rak ṭial i Kawlram i zelonak he cu mi vialte kanmah lawng si loin kan fale Chinese hi vialte sifahnak le retheihnak tuar ding hi cu bawipa duhnak zong a si lai lo ka rak ti i kawlram kong he cu an kan ti tawn mi cu kawlram kong hi cu kan ruat chin lengmang kan thin har chin lengmang cu caah na thin har na duh si ahcun kawlram kong na ruat lai ti te hna zong an rak kan ti tawn le cute zong cu tu tiang ah hin ka philh lo ti mi te kha chim ka duh cucaah kan si a fahnak kan lungre kan re a theinak kan nun a harnak vialte khi ka tuak tikah hihi cu Pathian nih kan pekmi si lo minung nih an sermi pakhat pa nih vai kha ana tam tuk a lakmi ruang ruang ah hi bantuk thil thalo hi a chuahter tiah ka rak ti e ve ve nun har tatak hi kan rak umnak kong kha ma ti te cun kan rak ton ti kha vun chim ka du ka lo Sia na van chim i Kawlram lahkhah te zanhnih le fang kul chan in khan na rak ei i rian na rak ṭuan cang. keimah nih kaa theih nakin ka pa rian a rak ṭuan ahhin an lahkhah hi thonghra in ka theih. Zanhnih le fang kul cu a rak sau taktak cang tinak kha si. Macu sih kan bia pi si kaw kan bia lakpi si kaw na ten ṭiang sia na rak ṭuan ahhin Kawlram ah maw na rak ṭuan siloah Laitlang ah dah na rak ṭuan? Thawngka zakua eh, uh, 1977 eh, eh, 78 78 phong si 78 phong a hi mulatan pia sala kha cu zani phong kul thong thong ke si i malio a cun vok thau sum nga hi a zathum a si le vok thau thau sum nga hi a chaw kho lo i kan lah kha te kha ma te kha thakhan ah kan ra ei mi te si ko ti kha vun sim kan lu kai lom ah si tak sia ma tu cho atu chan van to ga chun US e rian kan tuan ning van to ga chun nazi pakhat rian kan tuan mi man nan rak mu lo ti nak se Se kan i lawm tuk ah ziah tu cu a dang a dang lei dawh khan ka van kal rih ko lai i atutan rampi huat in dothlennak tuah a si tikah ralkap uknak hi tei a si hrimhrim lai tiah na zum ve mawn? Zeirang ca dah na zumh khawh, na zumh si ahcun ti na zumh lo cun zeirang ca dah ral hi Laimi zong nih kan doh thluahmah, Kawlram chung ummi zong nih an doh thluahmah tikah hin minung tam deuh lungthin ah hin cun hi ral hi kan tei hrimhrim la tiah ruah ruahnak kha um i nangmah nih ta zeitin dah na hmuh ning si uh, keimah he ve kha a chia lei he cu kei cu zetik man ah a chim du lo mi pa ka si i kan tei hrimhrim lai ti hi ka zumh ka zumhnak a ruang cu number one pathian duhnak a si lo ti hi ka ruat. Pahnihnak, mipi vialte nih kan duh caah hin mipi vialte duhnak hi cu zeihmanh nih a kham kho lai lo. Pathian duhnak zong a si chih caah khan kan tei hrimhrim lai ti kha pahnihnak si. Pathumnak cu Asian leaders pawl hna zong nih an duh Ciko cun vawlei cung pi zong nih kan thawngpang a kan theimi vialte nih veka an kan du piak ve, an kan ṭah pi, an kan hram pi, an kan ṭan pi caah hin kan hmu hrimhrim lai, kan hmu hrimhrim lai ti a langnak cu uh, sanda rak pia i ana rak ting i sandal veikhat pia i meithal ka i ngolmi pawl kha cu a rak si ti lo atu hi cu kum kha faipi chung vialte meithal zong ṭih lo kuan zong zian zong ṭih lo thongthak zong ṭih lo refugee kal lai zong ṭih lo e atu bantuk in thil um khomi hi cu ai ngol ti lai lo ca hi kan ngol lo si ahcun kan tei ko lai ti hi ka chim khawhmi si ka lawm
Sesha, na van chimmi cu hmaan bak. Voikhat meithal kai a ngol dingmi miphun kan rak si ti lo i atu ah ralkap pawl hi ti nangmah nih na van hmuhnak ah hin a hlan lio zong hin Kawlram ah hin tapaih hmawh le ti mah bantuk ah sianginn a zero pung te bantuk hi tampi hi rak um bal i ti. Mah lio i a zero pung le atu i a zero pung khi nangmah Nikin na hei hmuh na hei hmuh tonmi chung khin zeitluk in dah aa, aa thleidan kan Lai miphun si zong ah teh zeitluk in dah an ralchat ding le te nunnak pek hmanh khi an hei sian dan na hmuh tikah khin mah pahnih na, na tah chun tikah khin zei nang man i zeitin dah na feeling ve uh, timi te khi tlawmpal te in kan bia lakpi van si ko na tin te. Atu hi cu hlanlio he cu kan i khat lo. Atu hi cu kan i fiang ngaingai tiah ka ruah. Hlanlio cu thongthlak ṭih ruang caah le nunnak aa thap lai kha ṭih ruang caah ai ngolmi le a zammi te hna zong tampi kan um. Atu hi cu hati te khan a si hrimhrim lo. Uh, a speed zong kha ai lo lo. A cu kaw cu a kal ning le a kan lungput hrimhrim zong kha ai lo lo lo caah hin atu bantuk thil hi cu teinak a hmu hnga dingmi force ṭhawnnak a si ko ti hi ka ruahmi si ka lo. Au, sia hman bak sia. Bai nunnak thap tung hi an ngam tuk chang in a chim bang a hlan yu bantuk cun a si hrim hrim ti lo em. Um, Atu kan Chin mino hna si hna seh, michun kan pastor si hna seh, kan miphun hawi hna zong hi zei, zeizong vialte kaltak in kan ram zalonnak caah ral an tu. Cathiam caah kaa siangin a kai cawmami doctor siseh, engineer zong siseh, ral tukah an kal cuahmah. Nunnak zong tampi a liam, an kutke tampi a bul, an mit a caw, an hna a chet. Hi kong he pehtlai in ram le ummi Chin miphun hi zeitluk in dah ṭuanvo kan ngeih ve timi hi kamma ka zon ram leng se se mo ram chung ummi zong le zeitluk na ṭuanvo kan neih ve timi he nangmah na ruahnak te kha na kan share kho lai maw? Siseh, ṭuanvo kan nei tiah ka ruah. Tuchan cu hlan lio bantuk a si ti lo i Kawlram le America cu ni khat le zan khat ah khen a si i Mirang nih an ti bantukin a small village ah khan khuafate ah a ummi bantuk kan si caah khan khua khat ram khat bak kan si ko miphun sinak zong in pakhat kan si i kan sahlawh kan rual ṭhan chan kan miphung hawi vialte hna zong kawlram ah an um le kan pum cu ai ṭhen ko nain kan thinlung cu hmun khatte ah umpi peng ko ti kha ka ruah cucaah anmah ṭanpi le anmah a si khawh chung i bawm ding ah ṭuanvo kan nei hrimhrim ti kha hika te an chim ka dum i si. Kan i lawm tuk sia. Atu cu zeimlaw a karlak te ah khan te kachan ka van i tan ta ve selaw nangmah nih na siaherh mi ti kha siapa kha van hal ve ding in ka van in sawm. Ka lawm tuk. Tuzaan hi kan rak sawmnak ah khan cun kan pastor te pahnih pathum nih a kan telpi lai tiah kan van ti na tein caan rel rem lonak tete um caah kan pastor pawl zong an tel kho lo i a zohtu zong nih a ruahzia an van kan thiam lai ti zong kha zumhnak ka ngei kan zoh te lai mi zong nih kan theih thiam hram u ti zong kha van sawm ka duh fawn cuna pahnih na an hi a kan hruaitu bik a Dennis ka dangah chakhat a van um hnu ah van an te lai ti zong kha chim chap ka duh fawn Siapa tunai te na biahal te khan chikkhat te van hmuh ta ve tiah van in hal ta ka duhmi cu atu ah Jackson Villa senior pasa na ṭuan tikah atu ram thumnak a phanmi hna mino pawl nih atu kan ram simi kan ram dothlennak pi ah hin thazaang an chuah ko maw? Chawva lei zong siseh, thinlung ruahnak zong siseh, zeiti tal dah na mino hna ka mino hna ramthumnak a phanmi hi nangmah na hmuh ning ka mino hna nih hin hi dothlannak hi an lung um lem lo maw ti ma na ti lai maw a an tang ko na ti lai maw selo chawva lei zong an pe lem lo na ti lai maw a an pek ko ne tin da na hmuh ning te ban kan share ve lo hi zo na hin nang senior pastor kan pastor pakhat na si sa na hmuh kho lai na kan chim kho lai mipi zong ca zong than hem san ta lai a kan ngai tu ka mino hna zong ca hmailei caan ah ruahchannak a um lai tiah ka van ruah caah ka van hal ta duh ko ka lawm.
Siapa A lai diam ah. A diam ka si rol. Sia. Sia question a van hal mi kha na van i fiang maw?
Oh, kan thai ti lo.
Sia kan on a thei kho maw?

Kan aw nan thei maw? Amah lai in si deuh rua dah ka ti. Zeitin dik a lai um sual. A ṭha ko natein karah hin cu zei paoh teh amah nih kan aw. Hm.
Ai. Khuinca kopa nang mahle keimah ta kan i hal ko rih lai. Le siseh, ah, tlawmpal cu a ra lai van ṭha ṭhan ko lai. Ka kan zohtu zong nih a ruah cio man kan tiak hram ulaw chikkhat te amah lei line ma si maw kanmah lei line tu cu si lo kanmah lei cu fiang ngai ko. Hika lei sia Zo aa Zo Bawi sin lei khan zeitin dik a si sual a form a kan cuaimi si caah anih hi aa van connect kho deuh lo maw? kan aw zong kan let lo. Ka lei zong hin ka aw zong ka zoh ka caah aw zong ṭha dih ko. Zei paoh te ṭha dih amah lei kha zeitin a si ka van chawnh ta lai i a form hi tu hi amah form in a kan ṭawi caah form a ṭha in kan lai pit suang hnga. Na aw kan thei ti lo, kan aw kan holh min thei ma.
Aw na na van kan let ti lo i ti kaw okay. Hello? Eh kan thấy rằng nan okay Eh, thấy. kha, Hmm.
kha, Tunai kan hal mi khan ban thei mo na ban thei a chun a kan mal than kho lai mo silo le na thei a chun na be pe len ti lo nang ma tu na ban kan le be ko lo Na hun ka hal mi ka thei lo eh zangfah tein.
Tu si ka o na fiang cang ma? A fiang fiang tuk. E lo se se a tu dai kha nang ma lei ni form ara ma si mo ze tin dik si sol sa khan si men lai da.
Ke ma chu atha ngai ko nai ze dik. Okay. Si se a si lo chun ka man hal than ko lai ti tu nai jing jing an hat mi pe pa ra kan te. Jackson Villa ah senior pastor a ṭuanmi romi na si caah na rianṭuannak ah na mino hna siseh, na Khrihfabu chungtel hna siseh, atu ram thumnak a phanmi hna, kan mino hna zong siseh, hi kan dothlennak pi ahhin an thinlung um maw, thazaang an chuah maw, ah Zeitinti lai an ṭang maw? Zei pekchanhnak lei zongah zeitindah an lawh timi kha a tawifiannak tein na van kan hrawmh ve law kan duh ko. Siseh siseh mm. uh, kannih hi uh, Chiaksa Viachem Baptist Khrihfabu kan si i uh, kannih hi hi bantuk lei ahhin cun kan active taktak cun Khrihfabu fa diomi kan si i pekchanhnak lei cu hawi tluk cu kan si lai lo asinain Mah le sum cio e vun tah ahcun vei kha peknak le ahhin te rial ngaingai mi Jackson vir kan si ti kha na sin te ah vei vun sim ka duhmi a si. Uh, cu ko cun ka Khrihfabu hna zong he uh, hi bantuk ram dothlennak kong ahhin cun uh, a interest taktak mi vei kha a duh ngaingai mi an lung a tho taktak mi zong an si ti kha chim ka duh. atu metha zong ah hi CDF fundraising committee pawl kha metha a kan i tong lai ti te na an ti le thazang kan i pek cuahmah lio zong a si ti zong kha wan sem si ka duh kai lom o siapa zangfa nak ten ka be hal mi kha amuru na van ka khek rua lo da ka te kan van hal du nak big chu atu ram thum nak a phan mi mino hna hi
chung tel si zong ah hin ha ni hin kan tu kan kan ton cuama ral kan dothlennak hi interest maw thazang an an chua maw tangka thazang zong siseh minung lei ruahnak lei zong siseh zeidah an lawh cun ram thumnak a phanmi mino hna nih nang man a hmuhmi chungin zeidah an cawlcangh ning si timi kha ka van hal duhnak cu si. Oh. Mm. Voi khe ram thumnak na ti tikah khen Australia te hna Cikho cun Canada te hna he ti bantuk le zuro ram a cheu he ti bantuk te pawl kha tu kha cu ka thei tuk hna lo. Nate in America i um i Khrihfabu kan nih a pumpi in kan cawlcanghnak CBC USA tu hi cu biatak tein thazaang kan chuah kan chuah cuahmah ko hlan lio nakin chuah lio chinchin zong kan i zuam ti hi cu ka chim ngam. E Ka dang i ca ṭialmi tete hna zong an aw an kan ngaih tikah hin an lung a tho ngai ve ko ti hi ka ruah. Asinain thazaang chuah tluk chuah ding tluk hin an chuah rih lo ti hi ka ruah fawn. Ka lawm. Siseh, ka van pe rih ko lai zingzing. Zei bantuk in dah mino nih hin thazaang chuah hna seh atu kan dothlannak hi van zoh ve law siap a sia zo bawi na min ka man ko lai te. Atu ah kan mino hna nunnak pek in a thi a lomi kutke a bulmi an tam tuk cang. Kan mino hna catang sang a kai hnga dih rih dingmi mino hna nih nunnak tha piar in kal si kaw hika ram thumnak a phanmi nih hin zei mino nih hin zeitindah thazang chuah chin chin ko hna seh tiah forkfial na duhmi hna an um maw? Atu ram thumnak phanmi mino hna sinah biacahnak van kan share ve law a kan ngaimi zong si ah kan rak ngai te lai mi hna kan mino hna sinah van forhfialnak van kan ngeih ta ko law caan kalak ah kan kan i lawm ko hnga. Oh. Siseh, uh, atu he uh, thazang uh, kan chuat yo zong a hau ko tia uh, ka rua uh, ka le khe a hermi chole wa zong e, chu ko chu ruamnak zong e, Cukhawh cun thaazang zong i a herh a si ahcun veikhah kan chuah lio ding a si ti zong ka ruah ko. I kannih cu ramdang bantuk cu veikhah kan si kho lai lo. Natein naite ah hika kan pawngkam i ral ai do mi hna Ukraine kong hna kan theih ahhin an rammi a si lomi hna pawl zong ra an dohpi hna ti bantuk te hna zong khi a um le khi bantuk idea te hna zong khi a tha ngai bantukin ka hmuh ve i vekhat tampi kanmah nih khin chawleva le an herhmi hriamnam he ti bantuk long si loin kha bantuk a phunphun te zong khi tuarit in cu kan nei ko ti khi ka hmu ka lawm lo siapa na van ka le mi chuwa ka lom tuk shan atu chu jing jing ni ama pe hal nak te a van ngai mi zong van hal than ti lai Tutiang te ka van ngaimi a kan zohtu caan karlak tete nan comment cu zong kan hmuh ko. A ruang tu nai kan van hal bikmi kha kan i timhtuah bikmi le kan poih bikmi timi cu hmailei atu ram thumnak a phanmi nih hin tah zeitindah hi kan dothlennak ti hi zeitindah zei kan ti lai. An thinlung a lut deuh seh timi ruahchannak he kan van hal duhnak a si. Jingjing nangmah sinah caan kan van pek ko. Ka lawm tuk changchan siapa. Tu bantukin question ṭhaṭha kan halpiak tu chan cungah kan i lawm tuk timi kha ka zan hin lunglawmnak bia van chim ka duh i tucu lunglawmnak tlawmpal te van langhter ka duh i Oklahoma i ummi Hakha peng unau hna nih CDF Hakha dirkamhnak caah dollar zanga le kul le nga thazaang nan rak chuah na kan chuah tiang mi cu lunglawm tein kan rak co hlan i Oklahoma khua sami miphun hawi hna nan cungah lunglawmhnak chim cawk lo kan nei Bawipa tu nih nan rianṭuannak le nan tuah sermi cungah Bawipa tu nih a thar in thluachuahnak an pek ko hna seh timi kha ka zawn he lunglawmnak ka van chim du uh, tu lio i life a kan zoh cuma mi zong si hna se uh, kan phaisa hi Tampi voikhat ah kan check kho lo zongah a poimi si lo. Kan neih cun kanmah le kan khat tawk tein fanghra fangkul tein aakhong aakhong aakhong i tampi chuangmi si tikah fanghra fangkul te zong hi Kawlram caah cun a ṭhahnem tuk, a biapi tukmi a si ruang caah hin kan neih zatte kha kan kut te hi rak samh cio dingin atu lio ah aa kutke a bulmi, a mit a cawmi, lam a kal kho ti lomi, a zaw a fakmi raltuk ruangah Einak din le hnikpuan caah a si lo. A zaw a fakmi raltuk ruangah hliamhma a tuarmi vialte caah tuzaan ahhin a thar in nan gok rak samh ṭhan dingin van in nawl ṭhan ka duh hna i atu bantukin Oklai huma i ummi unau hna nih tampi phaisa nan kan hlutmi kan hmuh tikah kan i lawm tuk timi kha ka zawn hin van chim ka duh. Cun aa meithal ca zongah aa thawng hnih timi zong kha van thawh khawh zong kha a ngah rih. A si. Dirkamhnak ca lawng hmanh kha si loin khan aa dirkamhnak ca zongah eidin zong a herh bantukin kan ei lo ahcun ral kan do kho lai lo. Meithal um lo ahcun ral kan pe kho lai lo. Zeizong vialte hmunkhat te ah a kalṭi dih ruang caah hin aa ram thumnak a phan i u le nau, nu le pa hna, khua hi van ruat deuh hna u silaw kan ram le kan miphun kan luat khawhnak ca dingah hin kan kut van samh ṭhan hna rih u si timi kha Bawipa Jesuh min van nawl ṭhan ka van dil rih hna. A tu cu siapa kha a question leite ka van hal ṭhan rih ko lai. Ramleng ummi Khrihfabu hruaitu pastor le Khrihfabu hna Zong hi zong nih zeitluk tiang dah ṭuanvo kan ngeih tiah mipi sinah langhter na duh? Khrihfabu nih atu bantukin thil ṭhalo doh hi kan rian nganpi a si tiah na ruat maw? Ral kan tuk cuahmah mi si hna seh, atu bantukin raltuk ti ahhin cun minung zong hi a caan ahhin cun i thah le i nawn zong hau. Kan ral hrim kha kan tei hau tikah khan hihi thil ṭha si ko maw? zeitindah na hmuh ning si zeitluk in dah Khrihfabu nih ṭuanvo kan neih ve timi te ka sia nangmah nih na ruahnak tein na kan share kho lai maw? Oh si. Uh, hi bantuk thil hi ve kan cathiang chungah kan hmuhmi cu siangpahrang Rom a ngan hlei thumah kan hmuhmi cu siangpahrang cu Pathian sathau thumi an si caah a nawl nan ngai lai ti kha si i cucu Baibal ca chungah kan hmuh le cucaah siangpahrang cunglei i a kan uktu hna pawl doh le zelo hi hlan lio ah cun ve kha a ṭha lo ngaimi bawipa duh lomi ah kan rak ruah Asinain khatkhat thil kha ruam a ngal hlei thung thil kha cu atu kan Kawlram sini he cun aa kai lo. Ani he Bawipa nih hlan lio ah Israel mi cu Pathian nih sathau a thuhmi hna cu an ṭuanvo ngan taktakmi pathum um. Cu pakhat cu Pathian nawlbia a zulh lai ti bak si. Cu khawh cun khua, khua mi le ram mi kha a runven hna lai timi cu ko cun dinnak in a uk hna lai timi te hna khi aa tel cun nawl a ngaih lo sia an ngaih lo sia cun pathian nih fakpi in dan a tan hna le cucaah kha bantuk kha kan kan cathiang chungah kan rak zum tawnmi kan rak ngei tawnmi a si atu thil hi cu kha he khan ai lo lo annih hi cu pathian sathau thumi an si lo annih hi cu mipi nih ve kha ana pekmi le thimmi hna zong an si lo vawleicung pi theih i minung kha minung tha i ana a kan thuhmi a si caah khan hi hna hi cu pathian nih sathau a thuhmi chungah an i tel lo cucaah hi hna doh hi cu bawipa hna tlaknak zong a si ko lai ti hi ka zumhnak a si Ka vun khen maw voikhat chim lio a na a herh sual maw? na van kei ko. Zeirang ca dah Khrihfa nih hi ral kan donak hi ṭuanvo kan ngeih timi kha a van si ko i na van chimmi kha na van khenva amaru bak si Pathian nih cun dinnak in uk a duhmi hi a si rang caah Pathian ṭihzah bu tein kan uk lo si cun kan ram hi a rawk. Mah rang caah cun aa dinnak taktak he kan herh timi na van chimmi cu khan sia kan i lawm tuk e tu cu lunglawmhnak vialei khan ka van kal rih lai i lunglawmhnak meithal pakhat Pu Thang Hu Jacksonville Florida ni CDF Hakha meithal zunkhat cawknak caah dollar thong hnih thazang na rak kan chawt piakmi cu lunglawm tein kan rak co lai Bawipa tu nih na khuasaknak le Ah na thil na thil tuahnak vialte thluachuan ah an pe chin selaw atu ka cu a ṭhumi vialte he kut kut van vek vek ta hna usih ka ti lawm tuk tinak ah se siapa he Jacksonville in a rami si tu zan cu sia nangmah thazak an in pek bak lai tu zong tu zong ah au ṭhan lengmang na hau le tinak se kan i lawm tuk hmailei zong ah Hmai atu atu atu zong si lo hmailei zongah tampi minung tampi nih thazaang na rak kan chuahpiak rih nak lai kha van in nawl van in duh hna i atu cu siapa zong siapa kha bia biahalnak ka van pe rih ko hna lai mu. Atu bantuk ahhin hi biadangpi lei ah khin van kal ko u si law kan Chinram MP pawl an aw-an kan theih hi a tlawm taktak. Zeitindah a si hnga? Atu bantuk ral ruang ah a zaammi le mipi nih harnak an ton tikah hin zeidah thazaang chuah ve hna sehlaw a ṭha lai tiah na ruahnak khan tlawmpal tein na kan langhpiak kho lai maw? Kan ram A van rawh hlan deuh ahkhan cun ti kanmah Chinmi ram Hakha ram lawng hmanh in siseh NP hi tampi an i cuh i aa mayor ka pe ko tiah ti an van lang an van linsa ngai ka tel lo cu NP aa rak i cungmi pawl kha si atu ahhin tah aa rak i cungmi pawl kha kan ram caah hin atu bantuk caan hin kan herh cang hna i zei bantuk in khin dah van cawlcang ve hna sehlaw tikhin nangmah na saduhthah khi um ve maw?
Siseh hi kong he cu ka thei tuk lo. Ka Kawlram ah kan MP pawl cu kan khua le kan ram ah kan bochanmi hna an rak si i atu bantuk i chan a piong le a rak um tikah hin anmah caah ṭihnungmi dirhmun te hna zong an dir zong a si kho. Cukhor cun ram chungah an um lo zong kha a si kho i MP cu mi tlawmte an si ko caah khan asinain hi vialte thil a cawl cangmi hi cu a the cu an the ve ko lai ti tu hi cu ka ruahmi si cucaah ke cu o an te um lo zong ah an thin lung chung te ame an pek ko si ahcun atu bantuk caan hi hruaitu le kawram a dotu le a tan lo tu si hi ti zong anung ca hin kha bantuk le zong e ave kha asi kho ko ti te kha kei ka ruamnak si tampi ka thei lo kai lom
se mak he cho van har ngai te se na van le mi kha a hop di ko ra ta kai min zan ka van mu e ka lom tok a tu he lunglom na avan i pe kan i lom tak tak lunglom nak lai thong ka van than than ko lai a Sipar nih CDF Hakha dirkamhnak caah dollar zakhat thazaang na rak kan chuahpiakmi cu lunglawm tein kan rak co hlan lunglawmnak tampi kan nei. Hmailei zongah na rianṭuannak ah siseh naa tinhmi vialte na khuakhannak Bawipa nih thluachuahnak in pe chin ko seh. Hi na rak thawhmi hi a lak hrimhrim a si lai lo. Uh, kan CDF Hakha ralkah raltu mi pawl caah thazaang taktak a si i an herh an baunak taktak an hmanmi si lai rawng caah hin uh, kan i lawm tuk. timi zong kha ka hin van chim chap ka tu atu a tang rih mi chung zong ah atu lawng hin a si lai lo i hmailei kum kan ral kan tei hlan no chung hi ral dap ding kan si rong ca ral kan tei tiang thole bur se kan kan kan ral ka por hi dir kam kan hau lang mang lai rong ca a uh, bot krimin in tu life ya kan zau choma mi nan za pi te in uh, nan kun rak sam cheu ding khan van in nol than ka van in du na Atu cu sia mekhun ka van peh ṭhan ko lai mu. Teinak kan hmuhnak ding caah kan Chin miphun myone siseh, pengtlang in siseh, a ning in lungrual hi a biapi tuk ti lengmang cu a si. Cucu kan lung aa funtom khawh lo caah maw a si hnga, nangmah nih na hmuhning te kha van kan chim piak ve law kaa lawm tuk ko hnga sia. Aw si teh. Uh, lungrualnak uh, lungrualnak timi he uh, he uh, a zici ngaingai. Lungrualnak timi a zici ko tiah kan ti tikah hin kan lung aa rual lo cu a si lai lo ti hi ka ruah. Asinain kan duh ning bantuk in lung aa rual lonak cu a um kho tiah ka ruah. Laimi nih lungrual kan timi hi uniform miti timi mirang nih vei kha uniform te aa khat i hmun khat te ah um dih fawn ti bantuk phun te khi kan ruah ah zong a si sual kho tiah kan ruah mirang nih unity an timi cu unity in diversity timi kan phun le kan biaknak le kan umnak hmunhma le kan kalchia le kan miphun ai lo lo na te i thil pipa mi pakhat khat dah lung i rualnak ti bantuk he cu me kha a um khawh ngaimi a si i atu bantuk dothlennak tu a herhnak tikah hin rian ṭuanṭinak cu cu aw-an pakhat i cawiṭinak ti bantuk teinak a herh tuk caah hin hi bantuk kong ah hin cun lungrualnak cu unity i diversity timi ah hin cu a um pah ko ti ka ruah Uniformity tu hi cu vekha ngei lo zong kan si ko lai ti zong hi ka ruah fawn i ma te cu vun chim ka duh mi si tlawmpal te ka vun pe ri si ahcun banabia ah CDF CDF a group phunphun te i an um zong ah khin an umnak hmunhma le an min khi cu diversity si ko hmanhsehlaw a papas kha teinak khi kanmah ralkap ṭhalo pawl hna dohnak idea a si ko caah khan mah ka khan cun vekha hmun khatte ah rian ṭuanṭi khawhnak lampi a um ko timi te khi ka ruahmi si kai lawm ah asian a van chimmi cu a tlam a tling taktak zeitluk uh, kan peng le tlang a dan zongah zeitluk kan uniform a dan ko len ko zongah kan doh mira kha a kha ko rong cha khan kan ma le kan ma kha uh, lam hla pi um ko hman usalo kan doh miral akhan akhan chun unity pakhat rak si ve ko uh, timi kha ka lung chung khan avan um ngai ngai uh, lunglom nak tam pi ka nai na van ka le mi kha a tha tak tak Cun CBC USA CDF supporting comedy nih tawlret cuahmah hi hriam cawknak ah hin tah thazaang kan chuah cio ve hrimhrim ding a si tiah nan ruat ko lo maw? Hakha peng zong nih khuakhan a khuakhua in thazaang an chuah cuahmah. Cu thil cu a herh ko tiah na hmuh ning a si ve maw? phunphun inn hen a thawhnak phunphun cu mete sia mah meithal cawknak thengmang tiah rak ti hlan zongah pheisa kan thawhmi hi meithal cawknak ah rak kalmi hi a tam deuh ka ti lo. Cute fawinak chim ahcun atu bantukin CBC USA pi nih a van khiah ṭhan tikah hin mi hi kan tuah hrimhrim ding a si ko lo maw?
Naite kha voi ah mitthli meeting kan tuah le maka ah tha tuk in an kan chim le maka hin kan ni minister pawl hna zong thazang kan chuah ve lai nan chuah ve lai an kan ti kan ruahnak ah khan kan chuah ve awk hrimhrim zong a si ko tiah ka ruah i ka ruah ko hi thil hi cu thirtha a si ko zeicahtiah hihi a thirthalo tuannak caah a si lo ke ke sualnak evil thirthalo lianpi teinak ding caah cun a phunphun e thazang khat suwa kha a herh ko ti hi ka hmuh ning a si ko ti te kha vun sim ka du ka lawm
Siseh siam a ti si ahcun hi thawng hi kan thlawhmi hi a cheukhat nih cun a tam tuk ee an ti. Cheukhat nih cun a si kho lo ee an ti. Cheukhat nih cun kanmah ah kan khap tuk cio cun a za ko an ti si a. Nangmah na Khrihfabu siseh ti an rianṭuan ning le an sining na hei zoh tik le na pawng le na kam na hei zoh tik ahkhin hi thawng hi kan thlawhmi hi a tam tuk maw siloah uh, a za ko tia mo a za a za ko kum ma le kan khap tok in kan ni hnek ah chun tia dan van hmu ve nang ma na ruan ning te uh, atu bantuk chan a he chon ve kha atam nai sai lo atlom man atlom te he ka ruat america chu boi pathong te hi ka te a khua kan sa le kan sifak ko bu zong eng credit khat te kan hman ko bu zong eng kan mah nih duhnak kan nei ko si ahcun thong nih thong thum cu a chuah kho lo kan kan um lai lo duhnak um po ahcun ve kha ai tuah kho ko lai tiah sa chi choi sang ne hla rap hua min te bantuk te khan kal duh ah cu a nai te duh lo ah cu a hlapi ti bantuk te kha an si ko timi te kha vun sim ka duh ka lo ah pat pa ka siam cu a duh lomi caah cun zakhat chuah ding zong hi a si kho lo van chim thluam ah van chim thluam ah chuah khawh lo da di a ruang hi a tam tuk i Lungthin dihlak in a bungmi caah hin cun thawng hnian ti zongah aw ka rian si an i ti le se an duhnak nih hin an si khawhnak leng hi a rian a rak ṭuan tikah hin lungthin hi a rak biapi deuh hrimhrim ko i duhnak kan neih hrimhrim kha pakhatnak hi a rak hau hrimhrim ko rua tiah keimah zong nih ka hmuh ve ma cucu. Hakha ah atulio hin Hakha ah hin a tumtum in ralhrangmi hin an ra kai caah atu hi thla hnih cu an i kahdohnak a um cang. Hakha peng chung a ummi a bik in Kankawnlam lei sem ahcun a dangdang lei ummi mu khuate lei ummi viaung he ralzaam zong hi an tam ngai cang. Kan ralkap hna zong an ba ngaingai. kuan le zen zong a dih taktak. Cucaah kan khualipi runvennak ding caah thazaang chuah a herh chin lengmang. Cukong he pehtlaih in uh, CDF Hakha dirkamnak caah thazaang a chuahtu mipi sinah um, zeitindah mipi sinah hin uh, nangmani zeitindah van chim na duh ve mi um
uh, siseh kai lawm uh, lawmnak bia te uh, tawi te i chim ka vun du hna uh, boikri a unau hakha cdf dirkam tu nule pa ule nau uh, vialte nandilak chung a uh, atu bantuk e laitlang khualipi himte e a um kho nang ha aken kip e uh, adir kam tu mipi vialte nandilak chung a lunglawmnak tampi kan ngei i upat hmaizahnak zong kan pek hna nan caan nan thazang nan chawva nan nunnak pek in nan dir nan dir kamnak vialte anung pathian kan pa nih thluachuahnak tampi in pe hna seh law teinak suiluchin zong in pe hram hna seh ti hi ti hi chim ka duhmi hna a si kai lawm.
Se sia ka lawm tuk. Um, ka zawn hen uh, kan ralkap zong an thaba tuk ve cang. Cun uh, ral zong an do cua ma e mipi zong a tem awk ding cu an tem dih i ram tampi zongah an zaam dih cang i ram ṭha ummi zong hi uh, tuni tiang hin uh, vuivai lo tein phaisa he an rak thawh lengmang tikah hin atu tiang i a thawh ciami vialte cungah hin lunglawmnak chim cawk lo kan nei kan i lawm tuk timi kha keimah zong nih van chim ka duh zeiruang cah ti ahcun uh, a thawh kho lomi dirhmun hna hi rak si u silaw Zeitluk kan duh ko zongah kan tho kho lai lo i phaisa zong kan chuah kho lai lo i atu zong hi ral kan tu kho lai lo. Curang caah cun atu mah hlah tu tu zan hna nih teh a rak thawh ciami vialte kum khat chung bak si cang a kum bak in a kal cang tikah hin mah vialte chung i thazaang nan chuahmi hi a lak a sial lo a theipar hi kan zun hrimhrim ko lai. Kan lungdongh lo ding tu hi a biapi i kan lung hrimhrim hi dong hlah seh Pathian i bochan buin kan doh hin cun hi kan ral hi kan tei hrimhrim le timi kha keimah zong nih ka zumh ve. Cun sia tlawmpal in question ka van hal rih le mu. Ramtha a hman ciami Chin miphun hna nih phaisa chawva kan ṭanpi hi kan ṭan pinah zeitindah harsatnak a tongmi hna le kan ralkap hna caah kan bawmh khawh rih hna hnga a lam dang a um lai tiah na ruat ti maw? Lam dang hna a um rih maw? Zei bantuk lam hna dah a um rih lai timi te kha nangmah na ruahnak tein rak kan share kho ve lai maw?
Banabia ah vaikha a um zong a um khawh rih men ko tiah ka ruah. Banabia ah vai atu i Ching Act ah 2021 ti bantuk tehna tha te vun tuah kho i sila kan cawlcanghnak he uh, vawlei pi zum o tlak te hna i kan dir si ahcun vawlei cung organization ngan pipi hna sin zong e bawmnak a phunphun i ngahkhawhnak lampi a um te ko lai ti hi ka zumh ko ti kha kan chim ka duh.
Se, ka lom tuk sia. Atu e, keimah ni van hal ka duh ve mi cho. Kawlram nu ma hin si hakha ah hin lecturer zong na rak tuan bale. Laitlang ah hin khoi ka zon sangar da na rak umi Hakha hin khoika zon khi dah na phil lo i zei bantuk khi dah na caah hin a hmatei ah bik a si timi te khi nangmah na experience te na kan share kho lai maw? Uh, Hakha ah hin tangkua le tanghra ka kai lio ah CUC ah ka ra um i mah CUC ah atu i zeilaw uh, CUC sang chak le panchian chung le i cung thong thong kham a sin nga ma ka khan mei far kum le mei far kum tang te ah February March final lai te ah study kan tua ton mi te kha chu ka phil kho lo ti mi te chim ka du ko chu ke he we MCA chak te Pu Hre Lian Kio te inn sak, Pu Dawt Cung in he khan aa tlarmi kan si le mah ka hrawng hrang kha ka um tawn i lampe ah khan ses ah ka thiammi pawl ke an um le kan hna pawl he khan minute sawm thum hrawng vun ti ta usih ti bantuk te kha um le ka bantuk te kha ha kha ka philh khawh lo nak te pakhat asi ve ti zong kha wen sim si ka lu ka lom siachin usi hrawng ah cun sau nan rak um ma Chilsi hong a kum hnih ka ra um le tang kum khat si kum khat khat cu sangte a ka ra um le kum khat khat sinusi a ka um le sinusi me fang kung tangte Australia kan rak tuam mi kha ka phil kho lo Ah, setak siam cha chin usi cho kan in hai kan in ha nai pa la lung leng ngai la asu hrim sia eh ha kha ha kha i ha kha zonga siang na siang in ki ccc kita uh, motor in mon an rakal ton saloa na ma zai na gen dan an rakal ton na na experience in sia uh, ka ke bakin ve ka ke in chu uh, YMCA sak a chho non te a kan kan in ka si ko CCC le a ken ke bakin kan choi le ruapi a suat ah khin Hakha ruapi cu thini kha a chem pa le ke a cung bak khi kan tlak lo e a siang bakin a kan a kan a kan the le ba ni khan ni thong kan i chin zong a kan chin di e ruapi na sur a cu angki a dang i thlen ding le bongbi le zelo i thlen ding te hna hi kan i put tawn kedan belte he cu kedan adal kan dei lo le achin belte a cu mo cha sin mi he chun lak te um sile ma belte kha cu ara har ngai ngai ve dia ka mu kai lo a se kan lom to ma vialte e uh, teima taktak in caan rak chimnak le harsatnak tampi nan rak inmi nih hin kan ram ca hin a dawhtertu parṭha tampi a chuahtertu zong an rak si lei hi harsatnak na inmi vialte he uh, kan ram caah theipar dawh tampi an par lai timi kha mah zong na rak tuahmi zong kha kan ram na dawtnak Lai miphun Lai miphun second Chinram na dawt ruangah na rak ṭuan khawhmi si i keimah nih atu ka zun hin upatnak kan pe kan i lawm tuk timi zong kha van chimchi ka duh. Atu cu Lainka in an kal i zeipaoh hi a sin a pi tuk thadam tein motorcycle an kal i an tuah khawh sihmanhsehlaw nan nih chan deuh ahcun mah vialte khan nan rak ingmi kha tu na va kan theihter ṭhan tikah hin Bawipa nih an kan dawt tuk i ramṭha ummi vialte nih hi tluk cacawnnak ṭhaṭha kan phak khawh le ram ṭhaṭha kan phak khawh zong hi Bawipa dawtnak kan philh lo i kan ram kha kan philh lo i kan ram zong kan dawt chinchin khawh nak hnga tu bia na kan kan experience te na kan share mi cungah lunglawmnak tampi kan nei timi kha van chim ka duh i a donghnak ah nun thap in rian a ṭuan mi kan ralkap hna ca hin thazang peknak zei bantuk bia dah na chim nang nangmah nih na chim na chim duhmi te kha kan CDF ralkap ca hin nangmah na siahermi te na kan chim piak nak la ding ah kan sawm sia. Siseh, uh, kai lawm. Uh, nunnak pek i uh, ram caah rian a kan tuan piakmi kan ralkap vialte hna bawipa min i upan hmaizah na kan pek hna nan kum no ko hman se law uh, nan khuaruahmi le nan i pekchanhmi nan i pekchanhnak ahhin kan ram hero asilole ram dawtu taktak nan sinak kha nan langhter caah hin nan cungah lunglawmhnak le upatnak kan pek hna. A numi Pathian kan Pa nih an ṭanpi hram hna seh, an ven hram hna seh law teinak silusi zong in pe hram ko hna seh ti hi nan caah thluachuah van i koipiak kan duh hna. Kai lawm.
Seh kan i lawm tuk sia. Ah tuzan ahhin kan in halmi chungin na kan leh dih cang i kan in hal lomi chungin hin sia nangmah nih kan miphun caah siseh, kan ram caah siseh ah nangmah nih na siaherhmi hna ah chimning na ngeihmi hna a um lai maw? Forhfial na duhmi maw siaherh bia chim hei ti bantuk zong kha ah tote na kan chimpiak hna lai ding ah donghnak ka van in sawm rih sia.
Siseh, a tlawmpal te minute pakhat te ka vun chim lai. Atu bantuk te i uh, kan thinlung chung i ai uammi uh, langhter khawhnak caan ṭha ka hmuh cu kai lawm tuk. Kan ram te hi uh, kan fel taktak hnga maw? Uh, khi uh, a dongh uh, a dih umnak tiang i te kan rial kho hnga maw ti bantuk te he ka lungre a thei ngaimi a si chan kaan lak te hna zong kan ngol sual te hnga dik maw ti bantuk te hna he ka thin a phang e keima le e ve kha i forfial nak he ungpeng kho hram se law krifabu in si se a peng zong i a tang zong te he tha zang he pakhat le pakhat i pe hna u si law te na kan hun tatak tiang e teirial khawh i zuam hna usih tha zong cam hna usih ti te hi vun vun pe chak ka duhmi te cu a si cu vial cu a si kai lawm
lunglawngnak tampi kan nei sia pakhatnak ah kan chin miphunpi ni teinak kan kawlrampi ni teinak amu khawnak dinga khannak at thlacamnak in aupo rak tang rak tong ha si khrifa bu in si se peng le tlang in si se kan family in si se ho po ne thlacamnak te dah lo in cun kan tuah khawh bikmi a um lo kan tuah khawh bikmi a fawi bikmi kan umnak kan kalnak kip ah kan ralkap hna caah siseh khua chung i ummi nu le pa le harsatnak a tongmi kutke tlamtling ti lomi an zapi te caah thlacamnak he daithlang hna hla usi pakhatnak ah pahnihnak ah kan umnak cio in rian kan tuannak ah siseh kan hmuh kan hmuhmi tlawmpal te kan ngeihmi chawva te kha kan u kan nau kan kaltak cem i harsatnak a tongmi caah hin uh, pekchanh zong kha philh hna hlah usi a cheukhat cu ane ko na ten pek hrimhrim hi a thei lomi zong hi an ra khung ve e arok ca cun uh, kanmah uh, ka zawn ning kan um i thil pakhat kan philh manah zeitluk in khin dah kan i har anni cu an zei zong vialte kaltak ni a kalmi zong an um an nunnak yang pek ding kal ding min si rong caah hin uh, sehernak U le nau taktak ka u ka nau pei ral tuk ah a kal cu ka unau pei a inn a inn le lo a nei ti lo cu ai mitthli a tla cu timi ruahchan ruah ruahnak ngei bu tein khan thil kan tuahmi hi kan tuah si ahcun zeizong vialte hi aa dawh lai i a tlamtling lai i kan siaherhnak zong hi a um peng lai timi te zong kha van chap chih ka duh i Tuzaan i live an kan zohmi u le nau, nu le pa nan zapi te cungah lunglawmnak tampi kan nei. Rungtla au thawng hi zarhkhat ah voihnih kan au i ningani zaan le zarhpi zaan ah kan au. Tuzaan i a rak kan ngaimi vialte si hna seh, a rak thawhmi vialte si hna seh, kan i lunglawmhnak tampi kan nei. Hmailei zongah ah thazaang rak kan chuahpiak rih u timi zong kha van sawmci ka duh hna i tuzaan ni a kan telpi a kan telpi khotu uchan siseh cun saya Reverend Zo Bawi siseh nan cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Siapa zong na caan tampi chungah na na manh lo tuk ko la sina te hi bantuk chan than na kan pek te hin kan lom tuk na rian tuan na boipa ni thachuan na an pe ko se timi ka ban chim ku du i CCN channel zong hi bantuk in live thlak kho nak ding in ren na kan tuan piak mi chunga kan lom tuk timi kha ban chim ku du atu zan chu hi zat kan ngol tar ri lai i zarh kan zarh pali zan ah zan na zit riat le cheu ah live kan rak thlah ṭhan hna lai i tu zan ah nan duh ning in bia kan chim lomi siseh kan chim sualmi siseh nan duh ning in kan tuah lo kan tuah sualmi vialte kha rak kan ngai thiam law hmai hla hmai a hmai lei ahcun hina in ṭha deuh zong in tuah kho kan i zuam lai timi te kha ka zon hin van in nawl hna ka du kan i lawm nan zaten mang ṭha u